Nihin ni ah ruat ti hna u si tiah ka duhmi cu Khrihfa kan sining hi ruat ṭhan hna u si. Khrihfa sining hi ruat ṭhan hna u si timi hi aa chim ka duhmi a si. Baibal ca kan sayapa Sia Peng nih a kan relpiak cang i mah cu nihin ah kan thinlung ah chiah hna awk si lo. A zeipaoh kan kuat tikah kawl nih cun san an ti i nom midang cun nom kan ti lai cu mu. Kan zoh kan zoh ding i a ṭha bikmi saya a um. Mah cu zeidah a si tiah cun kan Bawipa Jesuh Khrih hi a si. Hika nihin kan theihmi Baibal ca cu kanmah Khrihfa kan sinak ah i tahnak ding bia a si timi khi kan thinlung ah chiah hmasa hna u sih ti ka duh. Uh, hika in si sia um khawh dingin can ṭha ka ra hmuh tikah ka thinlung ah a ummi cu keimah nih thazang pehmi a si hrimhrim lo asinain nanmah sin i thazang la ding cun a bik in hika ah kanmah laimi Chinmi lakah kan pa bik a simi Reverend Dr. Shumong zong a um. Cun hika i Ngen Kun Ti Hwe sia, Saile sia peng hna, cun Khrihfa upa hna, hika hi Khrihfa ṭhaṭha tampi nan me. Hika ra ve ding caan nan kan pekmi hi ka ruat tikah Ah, sal lian hna lawng hi kanmah ching a si, kan unau si, kanmah kan fa si, kanmah family si, cucaah a awka te heh tuah u si, hika hi cohlan hna u si tiah nan kan nan kan cohlannak program si tiah ka ti lawmah cu tin khin Kai ruah. Cun keimah lawng si loin keimah he hmun khat ah a um timi King Crimson Zotum Pepin Church hna lawng siseh, Zotum ah unau hna lawng siseh, nan ka cohlan timi hi a thar in ka hmuh tikah nan cungah lunglawmhnak tampi ka ngei. Hi bantuk ṭhanṭhan ka pemi Bawipa ka ṭhangṭhat timi kha a hmasa bik lei ah chim ka duh. Hika ah kan pummi ka doh tikah Falam, Falam chiaset zongah kai ruang bal cun Hakha lawng biakmi cun Zion Church cun Rengkuna Tibing Church le TBC ti cun Lai Baptist Church hna CBC nak mah hi ka doh tikah Lai Lairam lawng siseh Kawlram lawng siseh Chin Khrihfa hna nih kan zoh tikah tar Khrihfa a tam deuh tiah ka hmuh. Asinain hika kan, kan, kan zoh tikah cun salle in lo cun keimah hi a tarmi si lai a si. A dang cu a lomi kan si. A lomi Kawl cu nupio raw ding lo kan ti lai cu. Nupio raw a adan khawh a ti khomi a zenlei paoh ah active

Azi i ching, azi i tui, quality a ngeimi Khrihfa kan si hi a zi chin lai. Cu bantuk quality kan si nain cu Baibal caan ka rel cang, Baibal cang le ka chim ti lai lo. I hika i kan ruah dingmi ka duhmi cu azi i tui number ti aa pakhanak ah nukio mi kan sinak ah a herhmi cu azi i tui hi a si, quality si.

Khrihfa kan sinak zongah a si cimi cu cu bantukin lung a si ahcun chawksni a si si ahcun a man le quality a ngeimi si ahcun a chungah ti cangci ngaimi a um lai. Cu bantukin Khrihfa kan sinak ah a hi le tue quality a ngeimi Khrihfa kan sinak ding cu kan chungah hmuhkhawhlawmmi thlarau ti quality a tima cu kan ngei a hau. Mah cu Khrihfa kan sinak ah a cit cing ngaimi a si. Aa naite ah BUB nih an tuahmi ting dengah ka kai ve i aa mirang hna he bia kan i ruah tiin hi pastor pa pakhat ba cu ka hal. Atu Mirang cu kanmah lei zong missionary an raam i Mirang an si i Atu Mirang chan cu kan zoh tikah mino pawl hi a um society lo putar lawngmang a si cang. Mah hi zeiruangah dah a si tiah ka hal i a chimmi cu a hlan lio cu a si ko asinain atu cu um, Mirang ram ah cun zeitindah a si cang ti si ahcun Mino hna hi technology a nih tuk a kai tuk i a chin dih an nih caah cun a bia phone le ve le Facebook le ti hna mah hi a um caah zeihmanh an hermi um ti lo mah caah khan a can can rak ruah mi cu tu hi ka Bible siang a kai na a hlan lio ah cun ve waterfront full theology TCD Kuyama nih Japan theology Japan nih a tuahmi cu bantuk men tu hi cu handful theology na vong kan tuah pa a hau hnga maw ka ti handful kan ngei ah hau man kan het lo cu mu kan mah lawng in zong kan in thiam khat in khat nan si mirang mino pawl cu a thlarau timi pathian timi sense an ngei ti lo ti si Vawlei cungah a zeimaw atu dimo ah atu kan nunnak ah a tling mah hi kan duh hi kan tuah kho si ahcun a za cang timi lawng hi an tuah chungah a um caah khan Pathian kong hi chimh an har ngai cang ti si i kannih cu nannih Asia hna cu a ṭhana cu na hngatchia lio tein Pathian nan theih lo hmanh ah thlarau spiritual war kan ti lai cu kan hmuh khawh lomi thil a um timi sensitive nan ngei mah kha Pathian bia gospel he mah hi a cheh seh kan tuah kho si si ahcun nan hi cu Pathian nan hei i mino zong nih Pathian nan hei kho hna a si ti kan ka ti. Ka rat tikah cu an van tak rua ka ti. I hika ah Mirang ram a ṭhanchonak kan han vei tikah kanmah Lai mi, Chin mi a simi hna nih Khrihfa kan sinah quality ngei loin kan upa hna nih Khrihfa siloang kan si ve sual lawng a si ahcun atu hika ah an kan umṭimi kan nu le kan pa hna an kan liamtak bu ah

Ketin Jesuh Jesuh lawng salvation khamnak ti a si ko. Pathian a kan Bawipa Jesuh Khrih nih a kan khamh timi kan phuah zong nih a thei i kan thinlung ah a lut i kan lung ah kan chungah ti luangbang in kan thih bantuk in a lungmi a sinah ti hin a dih cing lai. Hi Khrihfa hna nih kan kan thil tawn thiammi cu Kei thi Yaku le khamnak hmuh nak ding ah zeidah kan tuah lai ti i mikhun hi a Khrihfa paoh kan ngei mi a si. Cu mikhun ah a um mi cu zeidah a si ti si ahcun a chung ni cu Ko u, kuto, ka mah chan ah chan ah kan tuah paoh si ahcun Pathian nih khamnak kan pek ko lai. Thil ṭha tuah khawh kan huam peng ahcun khamnak kan hmu ko lai timi ruahnak ah cucu Buddhist lei an ruahnak bik a si. A dang in kan chim cia cun Eastern religion Khrihfa si loin a kabacian kan vawlei i nichuah lei a ummi religion i an pawng an pawmmi si i kanmah Khrihfa hna zong a cang cang hna aa ding nga bu hmanh kai pawm ko chunga chawkha zong hman te ka bia cun a lei paoh ah ṭha tein kai tel ko ti cu khamnak a hmuh ding caah a si tiah ruat ah lawng a um pah tawn cun a chuh caah cun a zit ti a si thisen khamnak kan hmuh ding ahcun born again kan pianthar hau ti hi a si cucaah thiltha tuah ruangah khomnak kan hmuh lai tiah a ruahmi caah cun thiltha hi zuam peng tuah hau cun born again kan si lawngah Khamnak kan hmuh lai tiah an ruahmi caah cun bawmkeng sinah kaa ai zuam lengmang kan zuam lengmang i zeidah a si tawn ti si ahcun khamnak a kan pektu kan bawipa kha hmu ti loin hi sayapa nih camping a tuah i crusade a tuah i amah sinah amah nih amah ruangah cu mi bak a cu na zi ah kai pianter rungzan dah a hmu cangmi a si tiah kan ti. Cun asinain kan thinlung ah hnangamnak a um taktak lo. Cucaah a dang saya ra ṭhan, a dang saya ra i cu saya pa sinah kan ngai, a nganah ka pianthar ka timi hi a man lo. Atu hi saya pa he kan pianthar, a man cu amah he si kan ti. Mah saya pa kha Jesuh Khrih nakin a ngan i awk in buai. Tlawmpal lawng i kan kan thi a dai i a dang sia lah a dang sia lah in kan pianthar le cucaah Khrihfa mi kan tuah kan tuah sual kawm i a cheu cu cu bantuk a si i mi cheu cu Hniche tipilnak tipilnak hi voikhat an tuah lawng si lo i voi hnih voi thum tipilnak a ummi lawng a um timi hi kan community mah hi kan zoh tikah ah kan hmuhmi a si nihin ni ah ka langhter duhmi cu

Khamah na hmuhnak cu Pathian dollar kong a si. Cu Pathian dollar cu a thuk tuk i kan sualtu zong ah kan sualnak kha a damter khomi cu Pathian dollar a si. Cun amah kan theih lo bu zong ah a kan dohmi chan a kan tuah ruangah kai pianthar kongah vanram ka co ding si ahcun keimah tuah khawhnak ah a dirmi ka si cang. Ka pianthar kongah vanram ka co lai ka ti si ahcun Pathian dawtnak le Jesuh khonak zong a si lo, kan pianthar ruangah a si. Ka chim duhmi cu mah cu a lang lo thai lo. Piantharnak mi kan zuammi kan pianthar si ahcun nangmah na zuam dah si, ṭhan ah zuam he aa lo ko. Cucaah khamhnak kan hmuhnak cu Pathian dawtnak ruang lawnghi a si. Cucaah Pathian dawtnak ah a ummi, cu ti ah, cu ti a ding vemi, tlawmol na ning lawngah siseh, tam na ning lawngah siseh, cu ti lawngah nunnak a um i Pathian pa kan sinah quality cu cuka hmun ah a um timi kha langhter ka duh. I cu he ka tlai in ka chimchih duhmi cu Australia siseh America Australia ci an tam lio dah ka ti ve ah khi

a har ngai. Hi asinain cu zong cu thla kan cam i Pathian nih a donghnak cu tengah kan pek mi za ka hmuhnak a si. I Australia rat ding ah anih cu a dammi lawng i an ram ah lutter an duh. A dammi lawng lutter an duh caah khan Malaysia kan um lio ah refugee ah kan um lio ah kan thi a zei paoh an cheh i Kan dam lo a si si ahcun Australia ah kan phan kho lo. Pa kan si ah kan in ter rih. Mah kha a tueh cung Laimi nih aa kan ngeimi a si. Tampi chim a hau ti lo. Mah ka kong ah kan ruahmi cu a kei cu ka dam lo i si ka ding ruang ah Australia acozah thei pehtlaihnak kan ngei lo tiah Malaysia ah a ra kho rih lomi CIA lio nih a rak sual ahcun lungruah a palh. lungrual panh. Hi ka a ra ve ding caah amah case cu Sayil Satan hi ka lawng phan cang tanlung zong ah a phan cang i a zei paoh khi amah process cu a kal cuahmah cang ko. Hi ka a ra khawh rih lo lawng hi a si. Cu bantuk in asinain amah lawng a dam hnu ahcun a nu bi cu Australia ram ah ṭha te a phan ko ve timi khi ka hmuh cu bantukin Khrihfa kan sinak ah kanmah le kanmah Allah cu na pian thar ka pian thar nangmah cu ding na le chan ah a tuam hi Khrihfa chan a si kei cu ka tha lo tin pakhat le pakhat i sok ding khi kan si lo kanmah thlarau le Pathian he pehtlannak cu khuaruahhar si mystery secret Tanglain i minung nih kan hmuh khawh lomi thil a si. A thup taktakmi a si. Cutin a thup ruangah, cutin a sang ruangah aho minung nih tuah kho lomi luannak le zungzal nunnak siseh mah cu Pathian nih kanmah sinah a kan peknak hi khawhnak cu a si. Cucaah Khrihfabu kha chungah kan um i thlarau le Pathian he pehtlaihnak kan ngei ah a thuk a sang, a kau, a bi, pakhat le pakhat kan khat lai lo. Asinain nan cu thlarau le a be ah na si na si rih, cucaah Pathian fa na si taktak ding lai lo tiah kanmah le kanmah judgment kan i sawh a si ahcun mah khi kan pal. Cucaah kan chim cia bangin Zungzal nunnak kan hmuhnak Pathian fa kan si lai cu Pathian dawtnak ruangah a si i misual zongah Pathian nih a daw, misual lo zongah a daw, kan zate an kan daw ti ko. Cuka cu cu ṭha tein buin kan zat i atu hika nangmah moktu church nih kan ngeih i a lang tiin Thancho usih timi ah cun cu kal zong cu a sawhnak a si. Ka za te i pakhat le pakhat nang cu aa ngeihchiat na ngei, aa tahchunh na ngei timi ah khan bawi ding kan si lo timi kha a li a tuai ngeimi Khrihfa kan sinak ding kong he aa chim ka duhmi a si. Cu ting kan si si ahcun kan thinlung ah Khrih muansang kiangnak kan nunnak ah a lang. Ai lian tharmi asilole Pathian fa taktak a simi cu kan bu karah khan a um lo. Kan nunah kan cawlcangmi le rian kan ṭuannak ah amah lang in a langmi a si. Minung a cheumi cu uh, dignity le prestige uh, min, minthannak upatnak hmuhnak dingah hei tiin khan an tuah annak minung uh, nan ngai ni an tuah ka ti lai cu a tuka tu party kum party cu bantuk a sinak ding ah hechet in rian tuan tangka maw ni mai ah cun mi chat tuk bantuk in an kha bantuk in sunparnak kan hmu lai tiah mi tampi nih an ruah suwa sinain Khrihfa kan sinah a hiya tuyan cutin si lo service kan pehnak ah Khrih lungput kan nunnak ah kan nunter i amah kan lo i amah nih a kan duhthiammi kan tuah ruangah a lawlaw in a rak kaimi mi thinglung ah a ummi recognition minung nih oh ani cu hitin a si timi recognition Cohlan ah, cohlan ah tuah an sunparnak cu a ummi si. Cucu Khrihfa ah quality sinah nung a si. Mah kha Khrihfa hna nih kan theih ding a herh ngaimi a si. Cun ah can hi tampi a um rual lai lo kan ti.

Pathian rianṭuan ding kan si timi hi fiang tein kan theih a herh timi hi tlawmpal chapchih kan duh. Pathian fa a simi hna cu kannih Pathian nih a kan duh diam mi cu khamhnak kan co i Pathian fa kan si i nihin bakah kan thi i vanram ah a co ding hi Pathian nih a kan duh bia hrimhrim lo. Cu tin kan duh bia siasiah cun kan chuahka te i Pathian nih a kan thihter ko hna.

Zeirona kan ti siah cun Pathian nih vawlei cungah chuah in thi thawh dingin lungvah kan duh piak lo. Amah sunparnak ding caah amah nih a khiahmi ri hri in a um i kum za khat maw tlawmpal maw luang lai silole sawmsarih le za khat karlah tiang cu amah tu ningin vawlei cungah rianṭuannak si timi hi Pathian nih a kan duhpiakmi a si. I Khrihfa kan sinak ah Murabbatana ka hoihna he kan suinu zong ah siseh cun Pathian zong thawnak in voi khat 2009 ah Damascus le kan kal i Syria tu cu i tu si ve ngeihchiah ngai si cuka Paul tein Baibal ca chungah kan ngei i hi lungrual cung hi an thlan ah mah ni la bang kha kan lo. Cucu Christian Muslim interfaith dialogue workshop ah ma cu ka hung kai ve. Cuka ah Muslim hna he bia kan ruat ti zong ah siseh, Buddha Padana he siseh, Khrihfa kan sinah ngaihchia a simi Khrihfa hna nih kan theih sualmi thil kong hi annih zong nih an hmuh pah ve timi khi ka hmuh. Cu hna he pehtlai in hika kongpal ka langhter duhmi cu kan nih Khrihfa kan sinak ah Baibal cachuak kan hmu ko. Kan vawlei ti cu a zungzal a hmunmi dingmi vawlei a si lo. Asinain Hi vawlei cu micheu nih an chim bantukin thaizing kiptu ah a hlawt i vawlei a si lo. A hlawt ding zongah cuti a hlawt zongah minung nih theih phung si lo kan thei lo cu a si nain mah hi cu ni bak ah Jesuh a tung lai i kan vawlei cu a dong cang lai cucaah zeihmanh tuah ti hlah u timi Khrihfa hna a orhpimi tampi a um mah kha kan pe sual ve i kanmah zong kan ṭih ve i zeihmanh tuah duh loin kan pa keimah kum thong hnih a tling dan Bible sianginn kai kan tim pah lio ah keimah ka saya pa pakhat nih a ka chimmi cu ah question Bible sianginn kai tu ti hlah Zeiruang ah ti ser tu nang cu khamnak a hmun ciami na si i atu hi na auh ti lai i thlarau tlau pakhat tal na hmuh ahcun van cungah suilup sin na hmuh lai i mi hmai ah ningal ning ningal si ko maw? Ningal in, oh sorry, ningal si lo, ningal maw? Ah, ningal in a ummi na si lai. Cu tin si lo pal sin na kai lai i na kai na ka thlarau tlau pakhat hmanh na tlai lai lo. kum thong hnika ah vawlei a dong lai i van cung cu na kai ko lai asinain khika le dongh ni ah khan a langh lo lai cun tiin nizang lai a ummi na si lai ka ti Bible siang kai ni lam pathian ngai kai lo dom ne sinai pathian lam ni lam ka hloi Bible siang kar kai at tiang kar phan na si ama long chu ai ngai chi in kum thong ni nuwa Bible siang a kai khan ti ka thei ka lom ngai ani ma mu chang ta ka ti

Vawlei, vawlei a dong cang lai, chisawng chin, ngakchia a si cang lai, kum thongkhak u hna a si cang lai tiah 94 ah voikhat fak piin a aupi cang. A aupi i a dong lo. Cun voikhat thongni le uh, 2011 Kum thong ni le hleikhat meṭha ni phu le nikhat ni ah vawlei a dong cang lai tiah fak in a aupi ṭhan cu lio cu keimah lawng New York ah aa kom lio sin ka kai u si hi tampi cawmia kha an cawh i sagui pakok bia ṭha kha an cawh i cawmia a chungah Jesuh a tung cang lai ngakchia si cang lai ralring u ngaiching u timi Sangkut cawngmia kha tangsiam khawh i kanmah Laimi Chinmi keimah biakawh Minao nih an thinphang i atu cu Jesuh cu a ra taktak si ahcun Kawlram ah kan kal tam i kan um nan nai law kan i thei kho ti lai a poi lai dah tiah thinphang ngai in a ummi tampi an um cun 2012 ah Mayan calendar timi kha nan thei ko lai Mayan miphun tu UNESCO ah ummi red eye India miphun nan si anmah calendar tuah i December kul le khat thiam thiam ah Thawngnih le hleihnih kum ah vuleitung cu a dih cang lai ti kha an auhmi Maka Yusin Rochusana nih a khun kong an lah i sipuai ah an tuah i Dungsteni mi a khuai kha a domi zong nan bal ko lai da nan ti. New York i inn a sang pipi lawng khi vawlei a kuai ve ah ve ah a rawk dingmi zong kha mah kha kan hmuh. Mah kha aupi in vawlei a dong cang lai, an ram pawh a hau ti lo, thlarau lei ah a tun ti kan hrem lai ca cang tiin a rak surmi tampi um. Cun atu naite ah John Hackey timi US pa nih Blamon thi thlapa mah kong he sermon series tam siang a chimmi kum thongni le kum hleili he Khongni le Kumhlei nga kum karlak ah vawle hrawlnak he pehtlaimi piatana asiah le ban ah a chuak lai i cu tin cun kan vawlei hi a rawhnak lei ah kan kal lai timi khan Hawking phungchimnak kha a tuahchan. Cucu very influential a si caah minung tampi nih mah kha an thinphang ngai i cucaah CNN dah an au i Terim Siahichiah an huahter i cuka ah Dr. Kenneth Elhotter timi nih a chimmi kha a dongmi zong nan kawl lai ka ti. A chimmi cu kannih Khrihfa hna nih Baibal ca kan zoh tikah ah kan vawlei cu zungzal a hmun ding a si lo. Asinain vawlei a forh ding can cu minung thehphung a si lo. Mah cu kan Bawipa Jesuh Khrih zong nih keimah zong ka thei lo ka Pa zong nih ka thei a thei a ti cang. Cucaah Khrihfa hna nih hika an kan bawi ding si lo, kanmah kan bawipi ding le kan tuah ding cu vawlei a doh ngan pian Pathian nih a kan duh piami rian ṭuan ding lawng hi kan buaipi ding a si ti kha a chim. Cucaah nihin ni ah rak kawmi le hika NCC Kan Lai Chin miphun ah Khrihfabu hna bupi bu nganpi ah an ser hngami kan date caah nangmah kong nih lam a kan hmuhtertu ah lam kan hruai hna u law kanmah Chin Khrihfami thaizing kip tu a rawk cangmi vawlei cawng, vawlei kong ruah in Khrihfa a simi kha si loin thlarau spiritual quality a um i vawlei a dongh hlan tiang mi nih an chim sawhmi theory an chuah i hoking an chuah suami an tuah suahmi ah a buaimi si loin kan Baibal kan hmuh i vawlei a dong hlan paoh tiang Bawipa rian a tuan ding Khrihfa kan si timi lungpi put hi ngei hna u si law kan Bawipa a sunparnak a liannganmi nak